A mae'r testyn y pnawn yma yn llyfr o salmau a salm 90 ar ddeuddegfed adnodd. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb. Mae'n adnod trawiadol iawn. Dysg i ni felly gyfrif, dysgu cyfri. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb. Y mae'r salm hon yn rhoddi disgrifiad yr uchel o ddiw. Um, nid yw bach sydd yma, fel rhyw y greadur sydd yn mynd o gwmpas y blaned fechan hon, ond Dyw ar uchel iawn. Ond yn aml iawn, y mae Dyw yn cael ei ddisgrifio gan y dyn cyffredin fel Dyw bach iawn. Ond mae'n hyn yn eilfer, eilfer adnod beth iawn cyn gwneud syr y mynyddoedd A llunio honno ta ddaear a'r byd, ti hefyd wyt Duw, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Nawr ystyriwch hynna. Cyn gwneithir y mynyddoedd i ni, mae'r mynyddoedd yn fawr. Ond wrth gwrs, bach iawn yw'n planed ni i gymharu â'r bysawd, bydysawd, ond serch hynny, maen nhw'n fawr i ni. Mae yn gofyn i ni edrych ar y peth agos at ni. Cyn gwneisir y mynyddoedd a llunio hon at y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt ddiw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n anodd iawn i ni ddychmygu hynna. O dragwyddoldeb, cyn dechrau amser, a hyd dragwyddoldeb, pan fydd amser wedi hen diflannu. Da ni mynd ar amser, dechrau gorffen rhywbeth, ond mae yna dimensiwn arall i gael, sef yr un tragwyddol. Nid oes neb allwn ni gymharu â Dyw. Ac eto mae pobl yn siarad yn ysgafn. Um, fel gwneud o gan flynyddol, wedi cymryd llawer o angladdau. A di clywed bob math oeddech chi o, o bobl yn siarad, dod gyda chyfeillion, ddim yn mynd i gapel hynna, mae'n debyg. A fydden nhw'n dweud fel hyn, wel, diolch bod yna rhywun o'ch ben yn edrych ar yn hola ni rola. Um, diolch bod ni ddim ar ben yn hynna, te. A rhyw eiriau bach fel yna. Ond yn cofio rhywbeth gwaith. Diriwiad. Ar y dechrau doedd ddim yn sylwi. Os o'ch chi'n cael angladd yn y capel llewn, oedd yn angladd go fawr, a lot o ffrindiau, a hyn i ddim yn mynd i gapel yn debyg nag i eglwys chwaith. Pan ddechrau ddim yn allan, mi fydden nhw yn codi ac yn ei chanu hi. Ond cyn hir, mi fydden nhw'n codi, ond ddim yn ei chanu hi. Ond cyn hir, oedd yna ddim yn trafferthu codi. A gwaith byth, a dechrau siarad tra oedd y canu'n dy flaen. A dwi'n cofio, y gweitha dwi'n cofio, yn y crematorion o hwn Gaerdydd, dyn ifanc wyth ar hugain wedi cael ei ladd yn anffodus. A'i dad a'i fam yn gofyn i fi gymeryd yr angladd yn ambell dro yn wedi capel. A oedd y lle'n llawn o ddynion ifanc oedd o'n athletig iawn. Fy mhob sport oedd chi'n feddwl amdano. Ac oedd hi'n llawn o ddynion ifanc rownd y pimp ar hugen a dig ar hugen oed. Ac um, dyma i'n fel sy'n rhoi demyn adnabyddus allan. Ar y si, um, yn y mynd, uh, a'n Saesneg i chanu, wrth gwrs, um, uh, Jesus, lover of my soul. O'n i'n canu un nawd. Oedd neb, neb yn codi, a neb yn ei chanu ond dwi. Na chi ddirywiad. Os ewch chi bentre, os ych chi wedi dod o bentre bach o'r wlad, os, ew, os ewch chi yna rwan a, a ddim wedi bod am ryw ddeugain mlynedd falle, bydd o bentre gwahanol iawn. Bydd y capel ar y feilion. Bydd hynna. Bydd yr iaith wedi newid. Bydd y cwpl wedi mynd ar goll. A mewn ystyr weithiau'n drist iawn chi'n teimlo, mae'r Gymru oedden ni'n abod wedi marw. Ond allan o'r llwch, allan o'r llwch, fe all Dyw godi eto. Dwi'n cofio yn yr Unol Daleithiau, dwi'n crwydo gormod rwan i fyd, cofio yn yr Unol Daleithiau a mynd i Yellowstone Park Ond a dan enfawr di bod ar goedwig enfawr, oedd canodd, canodd y filltir, oedd canodd. Oedd yn gwneud oriau yn mynd trwy hanol i. A wedi llosgi'n ilw. A fyddwch chi'ch yn edrych o'ch bron mewn dagre i weld a meddwl mae'r coed enfawr yma wedi cael ei llosgi'n llwyr. A fan y miliynau honyn nhw mae'n debyg. A mae'r dyn oedd yn gyrru'r car yn dweud fi, pidwch a torri'r car yma. Edrychwch, edrychwch yn ofalus. Mae gan y coed yma beth o'n galw'n cyrnel, a fedar o ddim datblygu os na nid o cael ei losgi a syrthiau llawr. Mae rhaid cael tân i egino. Mae rhaid ei gael o. Ac yn fi'n edrych yn falus ac oedd a wawr werdd Allan o'r llwch oedd coedwig newydd yn codi. A fel a dwi'n gobeithio am Gymru, allan o'r llwch y bydd Cymru newydd yn codi. Gobeithio, te. Gobeithio. Mae'r salm hon yn neud fi'n hiraethus iawn i feddwl am fawredd Duw a'r ffordd mae wedi cael ei ddilibrisio. Ac eto, tydi Duw ei hun ddim wedi mynd dim llai. Sut Duw sy'n gynnal chi? Duw bach? Duw mawr? Wel, awn ymlaen i ystyried rhyfeddod ei berson. Cyntaf oll, rheolaeth Duw. Y mae rheolaeth Duw yn gyfan gwbl nerthol. Mae amser yn perthyn iddo fe. Os oes rhaid o mewn ffordd symbol, fo bu amser. Fe ddechreuodd amser ac fe ddech... mae'n mynd i orffen dydy. A da ni yn mherthyn i amser. Fedrwn ni'n dychmygu byw tu allan i amser, ond fe'n awr rhyw ddydd, yn uffern neu yn nefoedd. Ond creaduriaid amser da ni. Ond fo sy bu amser, mae o yn ei ddwylo ef. Y mae genedigaeth, y marwolaeth, pob creadu byw yn ei ddwylo ef. Ych genedigaeth chi a fi, a dyd fy marwolaeth i, a dyd eich marwolaeth chi, yn ei ddwylo ef. A fedrwch i'm dionc, dianc rhag y llaw bydd yn dod ac yn cynnwys cymeryd chi. Yn cofio un amser ar ôl oedfa yn nos syl, um, o'na fachgen bach wedi dod gyda'i cariad. Oedd hi'n gristion bach, ond oedd o wedi dod hefo'i dod o ddim yn gristion, ond oedd y fachgen ffain iawn. A fydd oedd atai yn hynna anisgwyl braidd ar ôl o'r oedfa. A meddwl wrtha fi, da chi wedi peri mi feddwl. A mae'n ei difer gen i nawr sy'n wedi dilyn y sgwrs i fyny. Ond oedd ddim yn meddwl bod angen ar y bryd. Dych chi wedi peri mi feddwl o. Wel, o'n i'n gwybod dim byd am hyn. A siŵr bod chwe mis wedyn. Ac um, oedd yna gymaint o fyfyrwyr, o'ch chi'n gwybod, oedd un ddim yna. A dyma mi'n sylweddol i'n sydyn, mae ddim wedi gweld ti sbel fawr. Bron i flwyddyn lle. Ac yna un diwrnod oedd un o'r faethadau mam, a ddoth i'n gweld i. A dyma i'n dweud, chi'n gwybod beth ddigwyddodd, ydych chi? Na, gwn i, mae fi. Wel, o'n i falch bod wedi clywed ar y feingil yma. Dwi ddim yn gwybod os credodd ai peidio. Ond oedden ni'n mynd adfer dwrnod wedyn ac oedd hi yn wyl banc rhwng y traffig mynd a traffig dod nôl. Ac un car oedd yr ochr arall. A hwnnw gar cyflym iawn. Ar ganol y ffordd oedd y teiar fawr. A dyma'r car yna yn hitio'r teiar a mynd i fyny yr awyr, a ni oedd yr unig gar ochr hyn, doedd ddim byd arall. A fe welon ni'r car yn troi ac yn troi ac yn syrthio ar ein car ni ac ar ochr y cariad a lladdwyd e. Oedd y peth i weld, yna mae'n hosibl. Oedd y ddwy ochr, un car fan a'r un car fan hyn, ar draffordd. Pwy fe ddylia? Oes neb yn gwybod pryd na sut, ond un peth yn ni'n gwybod, fe ddaw. Fe ddaw, yn ddiame, fe ddaw. Efe yn unig sydd yn abl i dynnu ni ato fel y, y, Ni ato ef ei hun. Efe yn unig sy'n gallu agor ein llyged i weld mae Dyw yw Dyw. Mae nerth gan Dyw yn adnod 5. Dygu hwynt ymaith megis cyfeiriant y maent fel hun y bore, y mae fel llysieuyn anewidir, y bore blodeuau ac y tyf, prynhawn y torri'r efymaeth ac y gwyfa. Canys ein holl dyddiau ni A ddarfuant gan dy ddigofaint di, treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Mae'n dweud hyn, dwi am ddisgrifio'ch bywyd i chi. Mae o fel chwedl. Fel rhywun yn dechrau stori fach yn ei gorffen hi. A wedyn mae'n cael ei anghofio gan y byd. Yn Salm 103, mae'r gwreiddiol i'r gair yna yn ddiddorol iawn. Treulio bywyd fel ochenaid. Beth o hwnna? Glywes i o chenaid. O, bywyd oedd o. Faint fi o byw? 40 o flynyddoedd. Oedd yr ochenaid yn fyr iawn? O lia fel yma hi. Fel ochenaid. Fel chwedl. Dyna yw ein bywydau bach ni. Ac eto, mae gyda ni feddwl mawr o ni ein hynna'n. Tryddiasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yna mae Dyw yn disgrifio ein cyflwr, adnod 8. Gosodir ein hanwiredd ger dyfron, ein dirgel bechodau yng ngolwg dy wyneb. Na chi beth mawr. Rhyw ddydd yn ei sefyll o flaen Duw ac oedd yn gosod fesul un ag un ein holl bechod a phethau ni di anghofio. Ond maen nhw yn ei gof ef, ger ein bron ni. A da ni'n gallu gweld fod mae canlyniad hyn yw dicter Duw. Canys yn dy ddig ydy bethwyd ni, ac yn dy liwdiogrwydd yn brawychwyd. Wrth hyn, Yr ydym yn dysgu rhywbeth am ddiw ei sancteiddrwydd. A chi'n falch dwi, mewn dda, yn byw am byd budur, brwnt, fel ni. A di mae ond ydy, hewch yn newyddion ymlaen, byddwch chi'n clywed am foesoldeb, rhyfeloedd, creulondeb, ond mae'n sanctaidd. Mae'n sanctaidd. Mae o'n ogoneddus. Mae o'n ogoneddus. Fedrwch chi ddoi, os ydych chi'n sydd wedi dim mlaen yn gwneud newyddion, fedrwch chi ddoi a gorffed yn gogoneddus. Ddim gogoneddus o gwbl. Trochi nebus. Trochi nebus. Dyna'r sefyllfa. Lle da ni arni te? Wel, dwi'n hoffi'r emyn yma. Dwi'n hoffi hi, wel, dwi'n i'n meddwl faint ers o'n i'n fachgen deuddag oed, dwi'n meddwl. Oth flaen o ddiw, rwy'n dyfod. Gan sefyll o hir bell, y pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei chaisio, a'i chaisio eto na. Trigaredd i mi dyro, Rwy'n marw, onid caf. Pe chade rwy mi welaf o ddiw na llaw dim, rwy'n dlawd, rwy'n wrwnt, rwy'n euog, o byd rwy garo gym. Rwy'n addefn nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd o hyd o'n gweiddi, pechais. Nid wyf yn heiddi hedd. Ond mi glywais gynt o Iesu. Ei fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr, o derbyn Arglwydd derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Na chi fendith, te? Heb gofio'r camwedd mwy. Rheswm diw. Byr yw ein cof ni, A da ni'n anghofio mae byr yw ein bywydau ni. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yn aml iawn, yr ydym yn rhoi pwys ar bethau hollol di pwys ac yn llai pwysig yng ngolwg Duw. Yn ni yma heddiw, da ni wedi mynd yfory megis ochenaid. Y mae'r salmyn awr yn gyrru y, pan, y pwynt o fyrdwr yn bellach, o fyrder yn bellach. Yn nyddiau ein blynyddoedd, ar y degfed adnod, yn nyddiau ein blynyddoedd, y mae deng mlynedd a thrigen, ac os o gryfder y gyrhaeddir pedwar i gen mlynedd, eto ei nerth sydd boen a blinder. Mae'n apelio rhan at yn meddwl ni. Gyda granda. Os fyddi di byw, os fyddi di byw deng mlynedd a thrigen, wedi wedi gwneud y dda iawn. Ond os neu di trwy nerth, rhyw ffordd neu gilydd, gyrraedd 20 mlynedd, pedwar i gen mlynedd, fe ni wedi brofi mae poen a blinder. Wel, alla i nawr da menu hynna. A ti oed yn arbennig, da chi'n teimlo, wel, mae'n dim yn gwahaniaeth, i fel o'n i'n hanner cant. Neu, o'n i'n dydwch yn drigen, mae'n teimlo dim gwahaniaeth o gwbl. Mae'n cerdded yn sionc, mae'n meddwl yn glir. Ac yna, Yn rhannol heb yn wybod i chi, mae'r boen a'r blinder ydych chi'n sylweddoli eich bregus yw ein cyrff a byr yw ein dyddiau. Ac weddus yw i ni fod yn ymwybodol hynny. O flaen y tu lle ni'n byw, hynny gweinidog, o na goeden, oedd yn coeden ddim fawr iawn, ond dim y fach chwaith. Ond oedd hi'n hardd. Ac o'n i'n gweld ti, o'n i'n ystod i yno, yn gweld ti yn, uh, ym mhob tymor, yn gweld ti'n blaguro yn y gwanwyn, yn ar ddeilen yn yr ha, yna newid y lliwiau tua'r hydre. A fydda diddordeb fawr gen i, oedd y beth rhyfedd iawn. Bob blwyddyn fydda wynt yn dod a fydda'n bron i gyd yn mynd. A mwy a mwy, yn nes yna, fel rheol, tair ar ôl. Tair oedd ddim yn fodl yn mynd. O'n nhw'n benderfynol o aros. Yna fydda dwy yn mynd. A na wastad un ar ôl. A ni rhyfeddu ydy am wneud y geia. Ydy am gyrraedd y gwanwyn. Ond mynd o'r rhaid. Mynd o'r rhaid. A dyna hanes ni gyd. Mynd sy'r rhaid. bob un ohonom ni, fel deilyn fach. Pwy a Edwin, nerth y toriant, cynnes fel y mae dy ofn, y mae dy ddicter. Ni ellir cymharu cymeriad Dyw a dim, y mae o'n holl alluog. Yr hyn ymwybodol o ddiw pnawn yma, mae o'n holl alluog. Meddyliwch nhw am yr awyr. Ewch i'wch ben. Ewch tu allan i lle mae bosib yn anadlu i'r gofod. Ewch pellach, pellach. Teithiwch am filiwn o flynyddoedd a da chi'n mynd i dechrau. Da chi'n mynd i dechrau. Dach chi beth rhywbeth? Dach chi'n gallu deall na dwi ddim yn iawn. Mae amser a hefyd uh, mae'n rhyw ffordd a tu hwnt i fi. A mae Dyw yn fwy na hynna. Beth bynnag yw maint y bydysawd, does na ddim ffigurau y gallwch chi gael i rifo y, y pethau sydd y, y ser ac yn y blaen. Does na ddim ffigurau. Oherwydd ydych chi'n rhedeg allan o ffigurau. A mae o'n fwy na hynna. Mae o'n fwy na hynna. A wedyn ni o hyd yn sbio, o, wedi deall hyn, wedi deall llall, ond da ni'n wedi dechrau Dwi wedi dechrau, dim ond dipyn bach rhwng y byd ni, dipyn bach at y blaned fach nesaf, dim ond bell. Felly, mae mor fawr nes da ni'n gorfod troi yn y diwedd a dweud mor fawr wyt ti. Mae yna lyfr wedi dod allan gan un oedd yna Cadeirydd, uh, y bobl yma sydd yn uh, astudio'r ser ac yn ddyn enwog iawn. Ac uh, oedd nesgrifennodd lyfr cyn marw. Ac oedd o'n dod o, oedd yn falle bod o'n colli dipyn ar ei ben, oedd o'n 80 felly'n sgwini fo. A dyma beth oedd teitl y llyfr. Hwn nawr o'n un o'r prif rai yn erbyn Dyw. Dyma'r geiriau yn hollol i chi nawr. Rwy'n credu yn niw. A pawb wedi rhyfeddu. Ac yn ei benodol am dweud, rwy'n credu mwy. Rwy'n credu bod Dyw wedi datguddio ei hun i ddynion hefyd. A fyddech chi byth wedi rhoi y byd bod hwn yn mynd i ddeud y geiriau yna. Oedd o mor wrthwynebus i'r pethau hyn. Ond mae Dyw yn fwy ac ar ôl dweud fwy, faint o weithiau sy'n rhaid i chi dweud fwy, mor fawr wyt ti, holl alluog, holl wybodol. Wyddoch chi, os o'n i'n licio fasa chi'n nabod fi'n iawn, fy holl feddyliau fi trwy mywyd, a dwi'n yn meddwl sa chi'n licio fi nabod chi chwaith. Ond mae Dyw yn, mae Dyw yn, pob rhyw hen feddwl baslai, pob rhyw hen feddwl bacas, pob rhyw feirniadaeth, pob balchder, mae o'n gwybod. I does dim yn mynd ar goll iddo fe. A mae o'n holl alluog. Does na ddim byd gall o ddim wneud. Mae'n holl i bodol, mae'n holl alluog. Does na ddim byd all o ddim wneud. Mae o'n holl bersonol. Nawr mae hwnna i fi mor rhyfeddol, ond fi falch. Dwi'n mynd deall. Mae o yma. Yn y pwlpud yma. Yn eich set chi. Mae yna holl bres arno. Mae rhaid o fod, mae diw yw e. Ond mae yna nefo, ydy mae yna nefo e. Dyna'i drigfan. Eto mae yma hefyd. Gall diw ddim bod llai na hynna. Mae o'n fwy na'i greadigaeth. Yn un o'n nawr y dyn sy'n arlunio, mae'r arlunydd yn fwy na'r darlun. Ac ych chi dweud, mae'r darlun ydy holl allu o. O na, menegiant oedd allu fo. Ond mae'r arlunydd ei hun yn fwy. Mae'r greadigaeth yn, yn datguddio beth oedd yw, ond mae Dyw yn fwy. Holl wellheuog, holl wybodol, holl bresennol, ein Dyw ni. Nesau at Dduw. sydd dda i mi. Mae yna werth ddwys wedyn i ni ystyried. Mae'n gofyn i ni i wneud hyn yn y deuddegfed adnod. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon i ddoethineb. Dysg i ni felly gyfrif Ein dyddiau, da chi'n gallu cyfri? Dys gen i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygon ein calon iddo hunain. Y wers yw i ddechrau dysgu cyfri. Yn beth rhyfedd ydy, un o brif nodweddion masnach heddiw ydy gwerthu pethau neu, neu chi'n edrych yn ifanc. Dyn nhw'n misio dysgu cyfri. Dyn nhw'n licio mathemateg. Nid y math yna. Edrych yn ifanc. Edrych yn smart. Ond dydy o ddim, ddim yn ymestyn ar fywyd. Ddim un eiliad. Ddim un munud. Peth trist iawn yw gweld dynion a merched mewn teg oedran yn diystyryd yw ar diwedd Mor agos ag weithio rownd y gornel. Hanes y proffwydi. Fi'n cofio hyn oedd o'n i'n Llanilar. O'n Sir Aberteifi. Ac o'n i mewn anglad. Ac uh, o'n i'n anglad go fawr ac o'n i ar ymylon y dorf. a nid bod i ddim yn gwrando, ond o'n i'n clywed oedd wedi bell. Ond o'n i'n dechrau darllen yr uh, pethau bach ar garreg fedd ambell i adnod. A chi be weles i ar y fedd agosaf fi? Och fi! Canys benthyg oedd. A da chi'n gwybod lle mae hwnna'n dod? Mae'n dod o'r Beibl, o proffwydi ifanc yn adeiladu adeilad mwy a sôn gymaint ohonyn nhw. Ond mae bwyau llun yn syrthiau'r afon. A mae'r proffwyd, ond gofal yn dan dweud, beth sy'n bod? Wedi colli fwyell yn yr afon. O, dwi'n yn fawr y beth. Och, fi fy meistr. Canys benthyg oedd. Ydych chi'n cytuno hynna? Dim yn neis i golli o gwbl, ond os ydych chi'n colli rhywbeth allu chi wedi cael benthyg, mae calon chi sydd o yma wedi wedi cael benthyg y blynyddoedd hyn. yn fy marn i, yn y mesuriad hynny, wedi cael benthyg llawer iawn. Ddim llawer yn gwirionedd, ond llawer iawn. Ond wedi cael ei benthyg nhw. Nid fi pia nhw. Nid fi sy'n berchen nhw. Chi llyfr? Da chi'n byw ar amser benthyg. Nid ar amser chi bia, ond ar amser benthyg. Da chi di ystyried ymwneud nhw fel a gwobr diw. Y wobr o ddysgu gwers. Yn arbennig pan ddawn ein hamser i ben. Pryd hyn ein cri yw am drigaredd yn arbennig i newid ein ffyrdd a pharatoi ar gyfer y dydd mawr hwn. Yn adnod 40. Diwallan ni yn fore a thrigaredd, fel y gorfoleddwn ac y llawenychwn at dros ein holl ddyddiau. Mae'n gofyn hyn gwna rhywbeth i ni, fel ein bod ni'n newid a bod ni yn newid a bod ni'n ffres i gyd. Dysgu ni lawenhau Yn y bywyd newydd, yr adnod nesaf yn dyn. Gweler dy waith tuag at dy weision a dy goniant at ei plant hwy, tyd a bendith i ni, gwna rhywbeth ohono ni. At beth yw'r bendith hon? Y mae y drwy yr arglwys i Grist. Mae yna adnod ar y diwedd, mae hi yn drawiadol. Os oedd erioed oedd efengyl yn yr Hen Testament, mae yma, gwrandwch ar yr adnod olaf, a bydded prydferthwch yr arglwydd ein Dyw arnom ni, a threfna gweithred ein dwylo arnom ni, ie, trefna waith ein dwylo. Ond dwi'n gwneud dweud, a bydded prydferthwch pwy, bydded prydferthwch yr arglwydd arnom ni rhyw bwt bach o bethau, a byddai prydferthwch o'r arglwydd arnom ni ac yna trefna'n ffordd ni fel bod ni'n cerdded yn gall. Wel, sut mae hynna'n gallu digwydd? Sut y gellir cydio mewn rhywun fel ni? Gwelir y prydferthwch o'r arglwydd Iesu Gris. Mae o'n fab Dyw Mae'n gydradd a diwedd tad a diwedd ysbryd glân, ac eto maen nhw'n un. Ei waith ei fod dim, ac mae'n gallu gwneud chi yn brodferth. Ydych chi'n dlws pan yma? Ydych chi'n brodferth pan yma? Mae'n gallu gwneud ni'n brodferth, ond da ni'n frwnt. A dyn ni fydel. A sut gellir ein gwneud ni nan? A sut gellir ein gwneud ni yn brydferth? Wel, fel hyn yn Iesu Grist, mae'n mynd am brynt ni ni, yn hacrwch ni. arno ef ei hun. Dio ddim yn newid, ond mae'n cymryd y cyfrifoldeb. A cos benhagrwch ni yw marwolaeth dragwyddol yn uffern. Io, ia. Yn drist dweud, mae fe fwy o sôn gan yr arglwydd Iesu am uffern na nefoedd. Pam rhaid rhybuddio pobl? Yna mae'n cymryd Bob dim hyll sy'n y meddylia ni yn calonau ni ar hyd ein bywyd sy'n haeddu marwolaeth dragwyddol yn iddo farn ac yn cymeryd y cyfrifoldeb. A mae Duw yn caru ei fab a mae o'n cosbi ein fab drosom ni. o gyfeillion mewn cosbi ei fab drosom hi. Dyda ni ddim yn gwybod beth yw cariad i gymharu cariad Duw y Tad at y mab. Mae o ar lefel llawer uwch na rhywun i feddwl amdano fo, ond mewn cosbi ei fab drosom ni. Ac yna ydan ni'n noeth. A mae'r arglwydd Iesu'n dweud, doedd ddim rhaid i fi, ond nes i gyflawni y ddeddf ddaru ni, y drindod, ysgrifennu y tad, a mae'r drindod ynddo fo. A mae Cris yn dweud, fe gei di fy mywyd i, wyt ti ddigon glan rwan i'w gwisgo hi. Wedi'n gwisgo eu brydferthwch, a chi beth rhyfedd, wedi'n gwisgo eu brydferthwch ef, sut mae cael hyn? Yn ni'n edrych ar beth mae wedi diodde, y creulondeb, y gwarth, y gwatwar, y gweiddi, y marw er ei mwyn, yna cyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist, yn ni'n cael ein gwisgo yn ei lendid ef, da ni'n brydferth. Ond sut mae'n gael o? Trwy edifeirwch. Sylweddoli beth yda ni. Troi oddi wrth yna. Trwy ffydd sydd yn rodd gan ddiw a mynd at yr arglwydd Iesu a rhoi ein ffydd yno fe. Lle mae'ch ffydd chi? Yna chi'ch hun? Yna fel cwch yn angorin yng ngwylod y cwch, ymwys iddo. Lle mae'ch ffydd chi? Mae pobl yn dweud, mae gen i ffydd yn hwnna, mae gen i ffydd mawr. Lle mae'ch ffydd chi? Yn eich gweithredoedd chi? Ych balchder chi? Ych wybodaeth chi? Ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth hyn, mae yna wyrth yn cymryd lle. Mae Dyw yn dweud bodlon. Mae'r ddyled wedi ei thalu. Mae'r ddyled wedi ei thalu'n llawn, ac rwy'n dy dderbyn di fel mab i mi. A fi allu nhw i alw bellach, Dyw yn dad. Gai offer efo hanes i chi? Dio ddim yn un hir. Yn ôl to bethau diddorol yn digwydd yn hanes o'r gweinidog, pethau rhyfedd iawn weithiau, a fe ges i alwad ffôn i fynd i ysbyty yn agos i'r tŷ. o rai gyda'r ffôn, sy'n siarad rhywbeth, oedd i yma rhywbeth efo'n yn ôl. Ac um, dyma yn gofyn sy'n mynd i weld i gwr i. Mae'n wair iawn oedd hi. A mae'n gwybod mae rhyw bythefnos sydd ganddo fyw ar y mwyaf. A mae, mae wedi bod yn y capel unwaith. A chi yw'r unig weinidog da chi'n nabod, so mae am eich gweld chi. So, es i weld o. A meddai, mae o dipyn yn rough, cofiwch. So es i weld o, bord y bedwar, Ond oedd tri di mynd adre. Ac oedd hynny yn ei ddillad. Ond yn gwneud, o dyna chi. A dyn nhw'n galw, so hyn, o chi'n abod fi? O, dwi. Wel, sydd ydych chi'n abod? Wel, pa mae eisiau fi? Wel, chi yw'r unig weinidog fi'n abod o. O, wel, mae fi. Fi'n neud yna tro. Bydd eich eisiau. Wel, dwi'n marw o. A dwi'n eisiau mynd i fferm. A beth yw gwahaniaeth rhwng hynny? Wel, mae fi, dwi'n bechadur sydd wedi cael maddeuant ac yn mynd i'r nefoedd. A da chi'n bechadur sydd heb faddeuant ac yn mynd i effern. A chi wedi gofyn i fi siarad y blaen. Oedd yn gofyn, dim chwarae nawr, dim chwarae ddo, siarad blaen. O, fe gewch chi mi, fi'n gallu gwneud na'n iawn. Meddwl, ond sydd gallai i fod yr un peth â chi? Beth da chi wedi gwneud, dim byd yn mi. Wel, sut ydych chi'n gallu gwneud hynna te? Wel, mae fi fan hyn. Os ydych chi'n bechadu, ydych chi'n gwybod pam, ydych chi'n gwybod beth fydd eich diwedd chi, o dwi'n gwybod iawn, a dwi'n eisiau mynd i fanna. Ydych chi'n teimlo fedrwch chi o'n ffrosio flaen diw, na dim byd o. O, licwn, dipyn bach ambell i baint o. Dwi wedi meddwl ambell tro, falle bod yn iaith i ni beth ddim dylai fo fod, ond dydw i ddim yn ddrwg felly. Ond ddim digon da chwaith oedd o. Oedd o'na i gyd. Wel, meddwl mi, gwrandwch yn y fales arno ni. Dyma beth mae Iesu Grist yn neud. Mae o'n derbyn pobl fel chi. Os o'ch chi'ch ffydd yn o, a gofyn o fo, nes a gymeryd eich bywyd chi, ac ar y groes, nes a gymeryd y gosb. Chi'n deall yn o ran? Oedd nhw. A wedyn mae'n eich gwisgo chi yn y bywyd e. Yn y bywyd e, fo. Pobyd Iesu Grist. Hwna'n sbesial, o di mae o. Rydw i'n gael hynny fo. Wel, dwi'n mynd eisiau chi aros yn hir yma. Dwi eisiau chi ddarllen hwn, a gweddio gewch chi fynd. So ddarllenis i y drydydd sam ar hugen. A gweddio. Ac er mawr syndod i fi, weddiodd ynte. A dyma fi'n mynd. A es i diwrnod wedyn i weld o. A oedd i'n gofyn pa da chi'n gweddio droso fi, gweddiwch i, i fy enaid i fod yn lân. A bod Iesu Grist yn derbyn fi. Ac weddiwch i fi gael yfed rhywbeth, rhywbeth i fynd heibio y tyfiant sydd fan hyn. Na hi, meddwl fi. A dwi i'n iawn dwi'n dweud, be nath o? Y ddau meddwl. Be nath o? Nath o'n erbyn ni. O, dwi'n mor hapus o. Mae fel baich mawr yr emyn am i dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fel oes ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth y groes. Baich di mynd. A wyddoch chi, ges i baned bach fach fo hwnna hefyd. Ond beth sy'n bwysig i, Dwi'n gwybod lle wy'n mynd. Mae'n waith o'ch gweld chi eto. Ac um, yn y ddau ddwrnod neu dri, ond nes i, roi, nes i alwad ffôn iddi hi i ofyn um, os oedd yna hyd yn nid i dod adre. A meddai, na, mae wedi mynd adre fai. A meddai hi fel hyn, tha fi. A gallai ddeu hyn tha chi nawr. Um, pan ddath o'r ysbyty, Nid y dyn a thi mewn, oedd y dyn a thi allan. Oedd iaith o'n lan. Oedd i ysbryd o'n ffein. Oedd o'n hynod o garedig. A meddaf wrthau, fedra i ddim aros i weld o. O, mae has arnau. Mae brys arnau i weld yr arglwydd Iesu. Fedra i'm aros i weld o. A wyddwch chi be? Nath yr arglwydd ddim gadw fo'n aros chwaith. A mae o'n mynd adre. Un dymuniad o ganddo, newch chi gladdu fo, os rhaid hynna fe fi. Allwn ni'n rhoi bywyd o fo. No, ond o'ch chi'n gallu rhoi y ffordd i'r bywyd fe. Mae o gyda'r arglwydd. A pethau hyn yn digwydd. A bob tro, o'n nhw'n wyrth. Mae yna filoedd o degau, bob un yn wahanol, bob un yn special, bob un wedi drefnu gan ddiw. A oes gobaith am ychybiaeth? Mae. Oes maddeiant am bob bai? O chi beth mawr? Wi'n meddwl weithiau, fi'n ofni weithiau yn yng nghalon, chwel, oes maddeuant am bob bai, a oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes. Mae Dyw o'r nef yn eglur, allwch chi weld y bydysor yn crynu, oes. Nid yw o'r nef yn eglur, mi ddarperais Aberllawn y mae hedd, a gras, a chysur gennym rhoddion parod iawn. Da chi ar y ffordd? Da chi wedi dysgu cyfri ac ystyried a credu? Nawr gan i wedi iawn. Diolch yn ei ti o'r glem gael troi atat yn ei enw sanctaidd ef ac yn gofyn dy fendith ar yr ychydig geiriau hyn ac yn gofyn yn dyddiau ni par lwydd yn awr a'r wlad yn dy gared ti sy'n troi cefn arna ti mae o'n ddoli'r calon i ni o ddiw ond yr wyt ti'n gallu codi o'r llwch waith newydd bydded felly bydded felly o ddiw Yn y cyfamser, cadw'r ychydig sydd i gael yn ffyddlon ac yn cadw'n agos at ein Harglwydd, er mwyn Iesu Grist. Amen.